Helo bawb a chroeso nôl i Taro gyda ni a wel heddi ni'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r unfed ar bymtheg o Fawrth 2026 a ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i gael sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael gair fach o gyngor wrth ysbryd jyst i gael ni drwyddo'r wythnos. Ww, ok. A egni'r wythnos yw Cerdyn cryfder, ok? So wythnos ma, mae angen i chi fod yn gryf am rhywbeth yn eich bywyd, ok? Felly bod chi'n mynd drwy cyfnod ti'n meddwl bach yn anodd ar y foment, ond mae'r cryfder gyda chi i ddod drwyddo beth bynnag yw hwn, ok? Dyna'r neges ysbryd am egni'r wythnos. A felly byddwch chi'n timlo'n gryf ar ôl cyfnod o dimlo mach yn wan am rhywbeth, ok? So bydd yr egni cryf mae'n dod i chi wythnos yma. Ok, a ww, ok. Ok, okay, a'r cerdyn cynta mas yw'r pimp o gwpanau. Mae hwn yn gweithio fi bod chi'n galaru rhywbeth. Felly bod chi wedi colli rhywbeth yn eich bywyd, ok? Ond bod hwn yn dod lan yn eich sialens chi ar y foment. Mae ysbryd yn gofyn i chi nawr Pidwch galaru ragor, chi 'di galaru digon fan hyn, ok? Am beth bynnag yw'r sefyllfa yma sy'n dod mas heddi. Yr ail gerdyn daeth mas yn y sialens yw marchog o cwpane. Nawr mae marchog o cwpane gallu dod â cariad newydd miwn ato ni, ok? So os ych chi'n edrych am gariad nawr yw'r wythnos i agor eich llyged a gweld, ok? Achos gallwch chi gwrdd â cariad newydd wythnos yma. Mae ysbryd yn gweud na wrtho fi, i un o chi, ok, mae rwy'n mynd i gwrdd â cariad newydd wythnos ma. Os ydych chi mewn perthynas yn barod, felly bydd y tân yn ail gynnal yn y ddau o chi, ok? So mae'n bwysig wythnos ma chi stepio mewn i'r egni cariadus ma, ok? A felly, os nad yw e'n berson, gallai fe fod at rhywbeth, ok? Gallech chi fod yn dechrau swydd newydd, gallech chi fod yn dysgu am rhywbeth newydd sy'n rili really rhoi tân i chi a wneud i chi gwmpo mewn cariad gyda rhywbeth, ok? Achos gallwn ni gwmpo mewn cariad gyda garfa, gallwn ni gwmpo mewn cariad gyda rhywbeth ni'n wneud am hwyl, ok? Rwy fath o chwaraeon, rhywbeth fel yna, ok? So wythnos yma, gallwch chi stepio mewn i'r egni yma a dyna'ch sialens chi i wneud yna, ok? Egni lyfli fyna. Gorffen na'r galaru, mae angen i chi orffen galaru, dod drost beth bynnag i chi'n galaru. A stepio mewn ar i egni mwy cariadus, mae cariad yn dod mewn i chi. Sori, mae'n lais i mynd heddi. So, rhwng i gwybod pam, a felly bod ysbryd yn gweithio fi o'n i, a ti'n gweud gyrma. Neu ti ddim yn gweud digon. Diolch ysbryd. Ysbryd gewn ni dy neges di, please, am yr wythnos. A neges yr wythnos yw Gwas y Cleddyf. Nawr, mae Gwas y Cleddyf yn dod â newyddion i ni, mae, nhw, mae Gwas y Cleddyf yn dod â cyfle i ddechrau rhywbeth newydd glir i ni. Okay? Felly byddwch chi'n clywed newyddion o rwle, felly bydd cyfle i chi ddechrau rhywbeth newydd wythnos yma. A dyna neges ysbryd, oce? Okay? Mae'r egni yma'n egni ifanc gyda'r gwaision, oce? Okay? So gallech chi, gyda gwas y cleddyf fan hyn, Dechrau rhywbeth newydd wythnos ma sy'n mynd i ddod â clirdeb mewn i'ch bywyd chi. Chi'n mynd i fod yn gweithio ar am sbel, ok? Mae hwnna'n neges i rywun. Chi'n dechrau rhywbeth wythnos ma sy'n mynd i fod yn rhywbeth chi'n mynd i weithio ar am sbel. Mae fe yn yr egni dechrau ma, ok? Yr egni ifanc ma. So mae fe'n rhywbeth ffres newydd, ok? A falle bydd new, newyddion yn dod mewn i chi am rwy gyfle, neu falle byddwch chi jyst yn cymryd cam cynta ar cyfle newydd i chi wythnos ma, oce? Okay? So mae hwnna'n neges i rywun fyna. Diolch Ysbryd, beth fi'n mynd i neud nawr, fi'n mynd i eglurhau y cyrdiau yma i ni gael neges bach, tyma bach mwy twfwn am yr wythnos. Eglurhad am cerdyn y cryfder wthnos ma plîs. Ww reit ok, a eglurhad cerdyn y cryfder yw brenin y bentecle. Mae brenin y bentecle yn frenin arweiniol, mae fe'n gwybod beth mae fe moyn mewn bywyd, mae digonedd gyda fe o bopeth, ok? Mae fe'r fath o frenin sy'n ishte yn ei gader yn edrych mas ar bopeth sy gyda fe, ok? Mae popeth gyda'r brenin hyn, ok? Popeth ariannol, popeth sy gyda fe yn ei fywyd yn, um, yn dod â pleser yn y bywyd tri de, iddo fe, ok? So dyna'r fath o egni sy'n mynd i fod gyda chi wythnos yma. Ne mae angen i chi camu mewn i nawr, ok? Drychwch mas ar bopeth sy gyda chi a byddwch yn ddiolchgar am beth sy gyda chi, ok? Chi'n camu mewn i'r egni arweiniol myna, rach, a mae'r cryfder gyda chi i wneud hwn. So fi'n timlo mae rai o chi wedi timlo falle dim digon hyderus i wneud rhywbeth, ok? i fynd am rhywbeth neu i drio rhywbeth newydd, ok? A wythnos me, mae'r cryfder gyda chi wneud e, ok? A os newch chi fe, fyddwch chi'n camu mewn i egni brenin y pentecle fan hyn. So gall hwn ddim fynd yn anghywir i chi wythnos me, ok? Mae rhaid i chi fynd am rhywbeth wythnos me, beth bynnag yw e, a gobeithio gen ni fwy o neges yn y funud am beth yw hwnna. Ok, diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, ysbryd. Eglurhad ar sialens yr wythnos, plis. Beth yw'r galaru a beth yw'r cariad? Oce, okay, dwi dy fi fan hyn. Oce, okay, so beth sy'n gyda ni yw brenhines y bendecle. Na mae brenhines y bendecle a brenin y bendecle ydych chi, oce? Okay? Mae rai pobl yn meddwl, os ych chi'n cael um, y cwpl, Fel y brenin a'r brenhines, gallai hwnna weud fod cariad newydd yn dod mewn i chi, ok, a bod chi'n cyfuno'ch bywyde. Mae rhai bobl hefyd yn gweud dyn nhw ddim yn gwitho'n dda 'da'i gilydd, ok? So, so cymrwch be sy'n timlo'n iawn i chi. Fi'n timlo fel sy'n nhw'n ei gwpl, cwpl lyfli, ok? Mae'r ddau o'n nhw mas am yr un peth, maen nhw'n meddwl yn yr un ffordd, maen nhw moyn yr un pethau yn eu bywyde, ok? So i fi, Mae hwn yn gwpwl ffantastig. So, mae eisiau chi edrych mas os ych chi'n frenin y pentecla, a cofiwch, jyst achos taw dyn yw e, dyw e ddim meddwl taw dyn menyw neu unrhyw beth arall yw, yw rein, oce? Okay? Ond jyst bod elfennau benywedd a gwrywedd yno ni gyd, oce? Okay? So, drychwch mas am y brenhines, oce? Okay? Neu os ych chi'n frenhines, drychwch mas am y brenin, oce? Okay? A fel fi'n gweud, dyw hwnna... dyw ry- ryw ddim yn dod mewn i hwn, ok, mae fe jyst yn egni ysbrydol fan hyn, ok. Waw, diolch ysbryd. Mae hwn eto yn gerdyn sy'n gweud wrtho fi, mae angen i chi ddangos ddiolchgarwch am bethau, ok. Byddwch yn ddiolchgar am y pethau sydd gyda chi yn eich bywyd. Um, felly bod chi'n galaru, bod chi heb wneud rhywbeth yn eich bywyd, oce? Okay? Ond fi'n teimlo mae'r cyfle'n dod nôl mewn i rai o chi i wneud hwn eto. Mae gwas y cleddyf wedi dod mas eto i chi fan hyn, oce? Okay? So, con i'n mynd, o, ysbryd yn gweithio fi'n ia, fi'n gweithio ti, gweithio nhw, right? So fi'n gweithio chi bwys, oce? Okay? Mae dau was y cleddyf fan hyn. So mae newyddion, mae, mae cyfle newydd i ddysgu rhywbeth yn dod mewn i chi. Chi'n dysgu rhywbeth wythnos yma sy'n mynd i helpu chi symud mewn i egni brenin a brenhines y Pentacle fan hyn. Fi'n teimlo i lot o chi um, cyfle busnes neu cyfle gyrfa yw hwn, oce? Okay? Chi'n mynd i fod yn ffindo wythnos yma, chi'n mynd i ddod am draws rhywbeth wythnos yma sy'n mynd i um, a'ch hybu chi i fynd mlaen ar rhywbeth, ok? Mae rhywbeth mynd i ddod mewn i weithio chi, right, mae rhaid fi ddysgu fwy am hwn, ac mae rhaid fi symud ymlaen nawr yn y ffordd mae yn ymfywyd, ok? A cofiwch, mae ysbryd yn dod mewn i chi gyd i'ch helpu chi ar unrhyw daith, ok? Ond bod, bod gwas y cleddyf wedi dod lan dwywaith i chi, wel mae hwnna'n gweithio fi, mae rhaid chi fynd am hwn, beth bynnag sy'n dod mewn i chi wythnos yma, ok? Unrhyw gyfle sy'n dod miwn i chi nawr wythnos ma, cymrwch e. Pidwch ail feddwl dim byd, ok? Pidwch pen dromi, jyst meddylwch, right, dyma'r cyfle sy'n dod miwn i fi, mae ysbryd wedi gweud hwn wrtho fi, mae ysbryd wedi roi'r neges hyn i fi bod rhywbeth yn dod miwn wythnos hyn. Rhywbeth sy'n mynd i dimlo'n ffres, rhywbeth fi'n mynd i ddysgu am, a rhywbeth sy'n mynd i well, setio fi lan am weddill y mywyd, ok? Na'r fath o egni yw hwn. So fel fi'n gweud, i'r rhan fwyaf chi gyrfa neu uh, busnes yw hwn, oce. Okay? A mae fe'n sialens i chi na'r i stepio mewn i'r egni yma a bod yn ddiolch am beth sydd â chi, ond mae dal yn amser i symud ymlaen nawr gyda'r cyfle newydd yma. Okay? Fi jyst wedi edrych ar, ar gwylod y, y dec yma, okay? a beth sydd gyda ni fan hyn yw'r cerdyn cryfder. Smofi'n ymal pan fi'n neud um, darlleniadau cyffredin fel hyn i, i rwpie, ok, yn edrych ar wylod y dec, ond dalodd e'n lygad i fyna, ok, so'r cerdyn cryfder mas dyn ni eto fan hyn, ok, a mae hwnna'n gweithio fi, mae rhaid bod chi'n bod yn gryf na'r wythnos yma i gymryd y cam yma i ddechrau'r peth newydd yma, ok, diolch ysbryd, ok ysbryd, dyn ni ges di gwas y cleddyf fan hyn, pan mae di dymas dwywaith. Gormod yma. Un cerdyn. Diolch, Esbryd. A mae dau o gleddyf wedi dod mas da chi fan hyn. So fi, mae dywyll wedi bod da chi, neu mae dywyll yn y mewn i chi wythnos yma, oce? Okay? Chi ddim yn cweit gwybod yn gwmwys pa lwybr i gymryd. Ond Mae angen i chi nawr dynnu'r dynnu mwgwd ma bant o'ch llyged, ok? A mae angen i chi gamu mewn ar i egni gwas y cleddyf, ac mae'r gwas y cleddyf yn wedi dod lan dwywaith, ok? Y cryfder wedi dod lan dwywaith, yr edrych llenedd yma. So beth bynnag yw'r yw dywyll mae sy'n rhaid chi wneud, mae rhaid chi ddewis rhwng dau beth neu fwy, ok? Mae angen i chi edrych yn glir nawr ar yr opsiynau a cymryd yr opsiwn sy'n neud i chi dimlo sy'n neud i chi dimlo'n ifanc eto, wedawth rai o chi, ok? Sy'n rhoi chi mewn i'r timlad yna o fi'n timlo'n enthusiastig am hwn, ok? Am beth bynnag yw'r peth yna. So mae angen i chi gymryd yr opsiwn sy'n neud i chi dimlo mwy cyffroes am fywyd, ok? Sy'n dod â'r antur na mewn i chi, i'ch bywyd, ok? Dyna'r dewis sy'n angen i chi gymryd a byddwch chi'n gwybod yn y credd pa ddewis i gymryd fyna. Ond mae rhaid chi edrych ar bopeth yn glir, ok, cyn wneud y dewis. A ewch am yr un sy'n neud i chi dimlo yn ifanc tu fewn, sy'n sy neud chi dimlo'n gyffroes tu fewn, ok? Diolch Ysbryd. Ok, drychwn ni ar y dyllunydd mewn er mewn cwpl o wahanol ffyrdd. Drychwn ni i ddechrau gyda busnes a gyrfa. Wedyn ni fan hyn, mae'r cryfder dych chi wythnos yma i stepio mewn i egni brenin y pentaclau fan hyn. Mae'r mae cryfder gyda chi greu rhywbeth wythnos yma, i wneud rhywbeth, i wneud newid yn eich bywyd wythnos yma. Okay? Mae cyfleon yn dod mewn i chi i newid eich bywyd. Chi'n galaru rhywbeth o'r gorffennol, ok? Falle bod rhywbeth dim wedi gweithio mas yn, yn eich busnes chi neu'ch gyrfa chi yn y gorffennol, ok? Ond mae cariad newydd at gyrfa newydd neu busnes newydd yn dod mewn, ok? A mae hwn i gyd yn dechrau rwythnos yma, wythnos yr unfed ar bymtheg o fawrth, ok? A Byddwch chi gallu camu mewn i egni Brenhines y Pentecle fan hyn. Mae Brenhines y Pentecle yn egni um, annibynnol, mae'n egni sy'n gwybod beth mae'n moyn a mae'n mynd amdano fe, oce? Okay? Mae'n egni cryf a cadarn a mae'n dangos diolchgarwch am bethau, oce? Okay? So dyna'r fath o egni sy'n angen i chi fy mewn i. A mae rhaid chi hefyd stepio mewn i egni gwas y cleddyf fan hyn, ac mae wedi dod lan dwywaith i chi. So mae fe'n egni pwysig iawn, oce? Okay? Achos daw hwn a cariad newydd at busnes neu gyrfa newydd i chi. A fi'n gwybod bydd rai chi ddysgu, oce? Okay? Felly bydd rai o chi'n gorfod mynd nôl i coleg, felly bydd rai o chi'n gorfod dysgu cwrs ar-lein, felly bydd rai o chi jyst yn gorfod darllen lot i ddysgu am rhywbeth, ok? Ond bydd e werth e yn yr hir dymor, ok? Mae dewis gyda chi fan hyn. Fi'n teimlo'r dewis i, i lot o chi yw i aros yn yr unfan ni symud mlaen gyda cyfle newydd, anturus, cyffroes sy'n y mewn i chi fan hyn, ok? Mae angen i chi gymryd y cyfle cyffroes yma. Achos ydrychwch chi ddim nôl a dryfaru, ok? Byddwch chi ddim yn dryfaru cymryd y cyfle yma, fi'n gweith, gweithwch chi'n e nawr yn eich busnes neu gyrfa fan hyn, ok? Cymrwch y cyfle. Os oes cyfle yn y mewn i chi, cymrwch e, achos byddwch chi ddim yn anhapus, ok? Achos mae cariad ato fe yn dod mewn ato chi. Okay. Os drychwn ni ar hwn nawr ten fel cariad, mae'r cryfder gyda chi wythnos yma, a chi'n gwybod yn gwmwys beth i chi moyn nawr mewn cariad, oce? Okay? So os ych chi yn edrych am gariad, mae cyfle am gariad wythnos yma yn dod mewn i chi, oce? Okay? Mae hwnna Yn y cardiau am yr wythnos 'ma, mae cyfle am gariad i ddod mewn i chi. Chi 'di cael yr eich anafu yn y gorffennol, chi 'di bod yn galaru pethau yn y gorffennol, pethau sydd ddim wedi gweithio mas. So os 'y chi yn edrych am gariad, maen nhw yn dod mewn i chi, ok? A wythnos 'ma, felly gwrddwch chi nhw am y tro cynta i rai o chi fan hyn. Byddan nhw mewn egni brenhines y pentacle, egni cryf, cadarn, gwybod beth maen nhw moyn, egni annibynnol ond egni, egni'r fath o berson sydd ddim yn moyn cymryd dros eich bywyd chi, okay? ond egni person sy'n moyn cerdded wrth eich ochr chi drwy bywyd. Dyna'r fath o egni yw hon, egni brenhines yn bynteclu, okay? Dwi wedi ddim moyn cymryd, cymryd drosto yn eich bywyd, ond mae'n moyn cerdded wrth eich ochr chi drwyddo bywyd. Ok, mae gen i really lovely fan hyn. A bydd e'n neud i chi dimlo fel, fel se chi'n 16 do, ok? Fel se chi'n cwrdd â rwy'n waw, sydd just yn, yn dysgu cymed i chi am fywyd. Mae'n ma nhw'n mynd i fod yn egni ffres, egni ifanc, ok? Falle i rai o chi bydd nhw'n berson sydd tyma bach yn ifancach na chi, ok? Um, ond bydd dim ots am na, achos mae, er bod nhw'n ifancach, Os y'n nhw'n ifancach mewn corff, maen nhw'n gwybod lot, chi'n mynd i ddysgu lot wrthyn nhw. So er bod nhw'n ifanc, chi'n mynd i ddysgu lot, felly bod nhw wedi bod trwyddo lot yn ei bywydau, a maen nhw'n henach yn ei hunan na beth maen nhw weld, oce, okay? yn ei chyrff. A neu hefyd gallai fe fod fel arall rown, oce, okay? gallai chi gwrdd â rhywun mach yn henach sydd â egni Waw, ifanc, ond fi'n teimlo rhan fwyaf chi, chi'n mynd i gwrdd â rwy'n sydd yn ifancach, ond sy'n mynd i wybod lot am bethau, a chi'n mynd i ddysgu lot wrthyn nhw, a maen nhw'n mynd i agor eich llygaid chi am bethau, oce? Okay? Cymrwch y cyfle yma am y cariad newydd, am sydd dewn nhw mewn, achos byddan nhw'n dysgu lot i chi, oce? Okay? Byddan nhw'n dangos i chi, byddwch chi'n gallu gweld yn glir am bethau yn eich bywyd, oherwydd y person yma, oce? Okay? Mae'r timlad yna, mae'r neges yna'n dod trwyddo yn gryf i rywun, oce? Okay? Os chi mewn perthynas yn, yn barod, mae'r cryfder gyda chi yn eich perthynas. Mae perthynas chi'n rili really gryf. Fi'n teimlo bod perthynas a cariad rili really gryf yn un, oce? Okay? So os ych chi mewn perthynas ar y foment, chi wedi bod drwyddo falle amser sydd ddim wedi bod mor gref. Falle bod chi wedi colli rhywun, falle bod chi wedi colli cariad, falle bod chi wedi colli uh, rhywun yn y tulu sydd wedi dod a lot o alar i chi, oce? Okay? Chi wedi bod yn galaru. Ond mae'r cariad dal yna, oce? Okay? A allwch chi dod drosto beth bynnag sydd wedi bod yn anodd i chi drws, drws y cwpl o fisoedd diwetha, achos mae cariad dal gyda chi, oce? Okay? A mae egni Brenhines y Pentecle a Gwas y Cleidydd fan hyn yn dod â'r timlad yna o falle rhywbeth ffres yn eich, yn eich perthynas chi, oce? Okay? Os chi mewn perthynas yn barod. A bydd hwnna'n rili really nice. Chi'n mynd i ddysgu falle ffyrdd newydd o siarad â'ch gilydd, falle ffyrdd newydd o wneud pethau, oce? Okay? A chi chi yn gwbl ffantastig wedyn i fan hyn, ok, os chi mewn perthynas yn barod. A wedyn i fan hyn, mae pethau ffres yn y mewn i chi, ok? A chi'n mynd i weld yn glir, chi'n mynd i weld eich perthynas lot mwy clir wythnos yma, ok? Chos chi'n mynd i gael alaru ragor nawr, ok? Achos mae cariad gyda chi, a chi'n mynd i symud mlaen eich perthynas mewn ffordd bositif fan hyn, ok? A chi'n mynd i ddewis y ffordd sy'n timlo Mwy ffresh, mwy anturus, mwy cyffroes i chi i fyw. OK. Diolch Ysbryd. OK. Os drychwn ni ar hwn fel arian, wedyn ni bod yn ariannol, chi'n rili really gryf ar y foment. OK. Um, chi'n rili really gryf ar y foment. OK, gyda'r ddau na. Um, Chi wedi galaru, falle bod dim digon o arian wedi bod gyda chi yn y gorffennol, mae'r amser yn newid nawr, a chi'n mynd i ffindo cariad newydd at bywyd, a oherwydd bod eich arian chi mynd i godi o wythnos yma ymlaen, okay? chi'n mynd i wneud fwy o arian rwy ffordd, felly bod chi'n dysgu ffyrdd i wneud fwy o arian, okay? mae'r ddau, ddau hyn gyda chi, okay? chi'n mynd i ddysgu ffyrdd newydd o wneud arian, Mae cyfleon newydd mynd i ddod mewn i chi i wneud arian. A bydd rhaid chi weld yn glir, bydd rhaid chi edrych mewn i bopeth yn glir i wneud y, dew, y, de, y dewis, rhaid, le fi'n mynd i roi'n arian, a dwi'n mynd i brynu tŷ, a dwi'n mynd i brynu car newydd, a dwi'n mynd i dalu dyledion bant, oce? Okay? Dyna'r fath o, o falle dewis bydd gyda chi gyda'ch arian wythnos yma, oce? Os drychwn ni ar hwn fel iechyd wedi, chi'n rili really gryf ar y foment, oce? Chi'n timlo mwy, mwy cryf yn eich corff na chi wedi o spel fawr wedyn ni fan hyn, oce? Um, a wedyn ni bod hwn fwy am eich corff chi na chi ened chi ar y foment, oce? Okay? Wedyn ni bod hwn fwy am eich corff chi na chi eich meddwl chi ar y foment. Chi wedi bod yn teimlo Mae chi'n isel um, yn eich corff am eich iechyd, mae iechyd chi ddim wedi bod yn gret yn y gorffennol agos, oce, okay? ond mae cariad newydd yn y mewn i chi at bywyd chi, chi'n joio pethau nawr, mae'ch ma corff chi'n teimlo'n well, felly achos bod ni'n dod mwy agos i'r haf fan hyn, oce, okay? felly er bod hi'n bwrw glaw heddi, felly bod um, Edrych mlan at yr haf yn neu chi dimlo'n well am bethe, ok? Chi'n mynd i fyn mas fwy, chi'n mynd i marfer corff fwy, pethe fel la, ok? Mae chi iechyd chi'n mynd i wella, ok? Chi'n mynd i ddysgu ffordd newydd o delio gyda chi iechyd fan hyn, a chi'n mynd i fod yn annibynnol am mynd mas. Smoch chi'n mynd i, smoch chi'n mynd i ofni wneud pethe i chi iechyd wrth eich hunan fan hyn. Smoch chi'n mynd i fod yn ofni fynd i'r ganddat eich hunan, ok? So ma' chi'n mynd i ofni fynd uh, mas am jog wrth eich hunan fan hyn, ok? Mae teimlad fyna da fi. Chi digon hapus i gymryd yr awennen ar y bywyd eich hunan i wella'ch corff a gwella'ch iechyd yn gyffredinol, ok? Mae cyfle newydd yn y mewn i chi wneud hwn. dewis gyda chi wneud pa ffordd sy'n fynd fan hyn gyda chi iechyd, felly byddwch chi'n penderfynu, orau, fi'n mynd i fynd i'r gampfa tair gwaith yr wythnos, a wedyn fi'n mynd i gerdded dwy gwaith yr wythnos, rhywbeth fel yna, oce? Neu felly bydd rai chi'n meddwl, rai, sma fi, sma fi, sma corff dy fi fod gallu fynd i'r gampfa, felly na, fi jyst gerddau lan a lawr y star yn y tŷ deg gwaith y dydd, neu rhywbeth fel yna, oce? So mae'r dewis gyda chi i wneud beth sy'n iawn i'ch corff chi fan hyn. ynglyn â iechyd, ok. Be fi'n mynd i wneud na, fi'n mynd i gymryd cerdyn, achos mae, mae tyn bach o gariad yn ymlaen fe, fi'n mynd i gymryd cerdyn, y roses, i weld os oes rwy'n neges, please, ysbryd, jyst i orffen y darlleniad am yr wythnos yma. Beth yw, beth yw'r neges arall ti'n mynd gweithio ni am rhywbeth fan hyn? OK, so drychwch ar y llun yma, OK, drychwch ar y ddau lun yma. Really debyg yn nhw. Ok, beth mae hwn yn gweithio ni? Mae hwn yn gweud, ddim yn ddigon. Dim digon hyderus. Mae'ch ego chi yn y ffordd. Chi'n timlo'n frustrated, ok, am eich hunan fan hyn. So dyna, mae'r ma ddau gerdyn yna, mae'r lluniau, dechwch ar hwnna, maen nhw mor debyg, ok. So mae ysbryd yn gweith, gweithio fi fan hyn. Mae angen i chi nawr wneud y dewis, mae tynnu'r mogwr bant a cymryd y cam. Pyn y taw a cariad newydd yn y mewn i chi, ok? Pennau taw, gyrfa newydd, opsiwn busnes newydd, cymrwch e, ok? Opsiwn ariannol, eich iechyd. Chi sy'n sefyll mewn ffordd eich hunan o symud mlaen gyda hwn, ok? Mae'r cyfleon yn dod mewn i chi, mae Dyw, mae'r bydysaf, beth bynnag chi'n credu ynddo, ok? Yn dod â hwn mewn i chi, ond smoch chi'n gweld So mae chi'n gweld y cyfleodd mae sy'n ymewn i chi, oce? Okay? So mae angen i chi agor y llyged wythnos yma. Diolch am y neges ola yma, Ysbryd. Mae hwn yn gweud lot wrthyn ni am, am beth sydd angen neud wythnos yma. Mae angen i chi dynnu bant am wgwd a gweld yn glir yn gwmwys beth sy'n ymewn i chi. A mae angen i chi gymryd y cyfleon sy'n ymewn i chi. Cymrwch y cyfleodd na, oce? Okay? Achos byddwch chi ddim yn dryfaru. Weda wnaethoch chi, ok, byddwch chi ddim yn dryfaru wneud rhywbeth newydd a wneud rhywbeth ffresh yn eich bywyd chi. Bydd e'n dod â egni newydd i chi. Bydd e'n dod â egni cariad at rhywbeth neu rhywun. Bydd e'n dod â egni ffresh, newydd, anturus, cyffroes i chi. Ok? Dyna'ch darlleniad chi am wythnos yma. Os chi wedi joio fe, gadewch fi wybod yn y negeseuon isod achos dwlen i glywed wrthoch chi. Cofiwch danysgrifio'r sianel, cofiwch roi bawd lan, a os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesa, joiwch yr wythnos, chi'n gryf, allwch chi wneud beth bynnag sy'n dod wythnos ma. Pan welwch chi'r cyfle, er bod rhaid chi ddysgu rhywbeth, cymrwch y cyfle, Wedig os daw cariad newydd sydd yn mewn i chi fan hyn, neu cyfle newydd busnes neu gyrfa i lot o chi, achos dyna'r neges sy'n dod drwyddo fan hyn yn gryf wythnos 'ma. Pan welwch chi'r cyfle, cymrwch e, byddwch chi ddim yn dryfaru. Ok? Tan tro nesa, joiwch yr wythnos, a wela i chi yn y darlleniad nesa.